Vawleicung minung tampi nih an sunsak cangmi Al Jazeera. Kumthong ka zakwa som re tlakum li October ni som thun ren khat i Indira Gandhi meithal in an rak ka liwa khan afapa Rajiv Gandhi nih anu a thihnak All India Radio nih an thanhmi cu a rak zum lo i a lunghrinh. Cu tikah cun BBC Radio in thawngpang dik le a dik lo a rak ngak e tiah an ti. Mah cu lio chan ah India ram lawng si loin kan ram zongah hruaitu a lu deuh pawl hna zong nih khan anmah nih an timhlamhmi thawngpang thanhtu phu nakin khan BBC cu an rak zumh deuh ti a si. Mah ticun a luancia kum hra zongah khan nitlak le thawngpang thanhtu pawl nih hin vuleipi hi an hi pe an lak dih ngawt ko. BBC thawngthanhtu nakin a dang a dik deuhmi an um kho hrimhrim lo ti tlukin rak ruah le zumh a si. Cuti thil a si can lio ahcun nitlak le thawngpang phu pawl a zum cawh khotu ding ti tiangah ruah a simi Middle East ah Qatar khualipi Doha in Al Jazeera phu cu a hung lar. Kan nih ceu zong nih kan um hun tein kan zoh ve ngai cang hna. Syria ram tualchung raldohnak te hna siseh, cun Israel ram le a pawngkam hrawnghrang thawngpang lebang cu kan ruah ning leng le zumh ning nak tha in khan an than i an kan ruah khawh. Kum thong ni pakhat September ni hlekat lio World Trade Center rak chim asi hnuah US nih Afghanistan a rak tukten zongah khan kan zo asi ahcun Al Jazeera nih Kabul ah bario office thar an hun tuah i ral i tuk lio bak kha an rak live bal cang. Midang nih an tuah ngam lomi hmanthlak hoi hna zong kha tor le cheng an ngei len. An video clip cheukhat le bang khat cu dollar ting hnih le thong song ma te hoi hna in an zuar tawn. UK ram in Muslim ting sari zong nih BBC nakin Al Jazeera hi an zoh deuh ngut cang ee ti a si cang. Al Jazeera hi Arab ram ah a ummi holh hmanmi in tikulh tinak a si. Arabian Peninsula pumpi huap chimnak bantuk ah ruahmi zong a si. JSC Jazeera Satellite Channel ti a zong ti a si rih. Cun an chingchiahnak an logo hi Arabic holh in Al Jazeera timi Arabic calligraphy a si. Kumthong ka zakua sung kua le kumruk November nikhat ah khan rak thawkmi a si i kumthong hnih pakhat tiang kha khatar a cozah ta a si. Amir Sheikh Hamad bin Khalifa nih dollar million za le sawmthum le pasarih in Al Jazeera hi hram a rak tonpi hna. Cu lio caan ahcun Arab sat lawng cu satellite an rak ngei i Canal France International nih rian a rak ṭuanpi hna. Voikhat cu Saudi Arabia le a velchum hrawng Muslim ram ah France pawl nih ruah lopi in Al Jazeera channel ah suimilam cheu chung bak film thurhnawmmi cu an rak thlahpiak sual hna tikah a tir ahcun an min tiang zong a rak chia kha ngai. Middle East in English channel chuak hmasa bik Al Jazeera hi atu ahcun Al Jazeera media network company ta a si. A ngeitu cu Sheikh Hamad bin Thamar Al Thani a si. Qatar ram khualipi Doha khua hmunlipi an khuar i a tirah khan cun Arabic in thawngpang chimnak satellite channel kha a si ko i Mirang in thawngpang chimnak an hun chap tikah atu ahcun vulei phunpi huap tlangau worldwide media an si cang. Kannih cio zong nih kan um hmun cio in kan zoh cio khawhmi an hung si cang. Brands.com nih kum thong li kum i vawleicung mihip kho bik pawl most influential brands an thim tanak khan Apple, Google, IKEA, Starbucks hna a vun changtu ah Al Jazeera hi a rak si. Thawngpang lak le ṭial hi an thiam tuk tikah US Secretary of State Hillary Clinton zong nih khan American journalism nak cun zalong tein tlang aumi a si deuh ti tiang hoi in a rak ti bal. Muslim ruahnak bi tuk deuhmi pawl hna nih vuleipi an buaibai hnawh cuahmah lioah hin Al Jazeera nih Arab ram cheukhat an ṭhancho cang ning te hna siseh, kaupi in an i hon ning te hna kha a langhter khawh. Arab TV channel ah a lang bal bak lo dingah ruah a simi Arab mi pawl zoh ding bakah Israel ram Hebrew holh in channel pakhat an telh i an chuah. Arab holh in biaknak le zatlang nunphung kong biaruahṭinak an chuah lengmang ṭheo tawnmi cu an ram innpa Arab pawl nih an nunphung a ralchanhtu le a filtertu tiah an ruah i Al Jazeera zoh cu an khap hna. Cu tikah cun kum thongkhat zakua sawmkua le kumkua ah khan Muslim ram tampi nih an ram ah Al Jazeera palai correspondent pawl tampi an rak ṭhawl dawi hna. Hebrew holh in channel an chuahchih i Hebrew le Arab holh hmangmi hna nih an i bawm khawhmi channel umchun a si caah Israel le Palestine karlak ah deihnak tlangautu ṭha bik ding tiah zong ruahmi cu Al Jazeera he a si. Muslim ram pawl hna nih hin an sinak dik thliar tein a chimphuangtu an si ruangah huat caan ngei ko hna hmanh seh world class in media a chuah vetu dirhmun kan sinak si tiah i uanthlarnak a ngeihter hna tikah a thli thup tein an i uanthlar pi ngaimi media a si. Kum thong zakwa som ko lakum riata US ni Operation Desert Fog timi min bun in Iraq rama bom a rak thlak tana khan Thonglatu pawl vialte an tlik zam dih lio ah ti le zam lo bak in a hmun ah a um hnawh ngammi hna cu Al Jazeera lawng hi an rak si. Al Jazeera cu kham an duh len ko hna natein kham khawh taktak a rak si lo tikah Algerian acozah nih Al Jazeera cu a mipi nih zoh hna hlah seh ti a duh ruangah kum thong kha zakua sawm kua le kum kua ah khan Alger khuapi ah an program chuah chung caan paoh cu mei an rak mihter dih. Saudi Arabia zong nih khan an ram chung company pawl cu Al Jazeera ah i faknak tuah bak lo dingin a rak ti hna. Arab ram hrimhrim in Saudi mirum pawl nih Al Jazeera zuamcawh dingah khan Dubai in Al Arabia cu an rak chuah ve. Natein Al Jazeera bantuk cun vuleipi thei an hlawh kho ve lo. Al Jazeera hi Arab ram TV thawngpang chimnak sawhsawh a si lo i media zalong lomi a cozah tangah Arab vawleicung Arab le Muslim pawl an thupi i chuahnak hmunlipi pakhat a si. Bedik lawngte kha an thanh ruangah Arab vawleipi ah huatu le zohtu ngei bik ah aa chuah cang cang. Mah cucu a dirhmun a sinak cu vuleipi cul in hin a pu kho len peng lai maw timi bel cu vuleicung maskom mithiam pawl nih an ngiatthlai ngaimi a si ve. Kumthong ka zakua sawmkua le kumkua January ni khat hnu in khan suimilam kul le li chung chuah hram an rak i thok i rianṭuantu zong kumkhat chungah a let thum in an karhter i Europe le Russia ram hna zongah khan palai an ngei len cang. Mah cu lio an kumkhat budget cu dollar million kul le nga a rak si. Arab ram pawl nih doh len ko hna hmanh seh, ṭanh hlei ngei le bak lo tein thawngpang dik an thanh le phuan tikah cun A donghnak ah an channel a zoh tam bik milu ah an i chuah ṭhiamṭhiam ko hna. Kum thong hnih ah khan Arab ram minung million sawmthum le panga nih zaanfatin Al Jazeera hi an zoh peng ee tiah ruah a si. Middle East ah hin ducaan paoh ah chuah khawhmi TV channel hi sawm sarik lengkai hrawng a um i mah cu lakah cun Al Jazeera hi cungnung bik ah aa chuah kho pha cu a si. Kum thong hnih pakhat thawk in khan UK in zoh khawh a vun si hoi ṭhan cang tikah cun nitlak ram lei tlangau pawl BBC, CNN le a dangdang pawl he khan vun cuai chun a si ve cang. Kum thong hnih pakhat ah Al-Qaeda hruaitu pawl hna nih an video chuahmi an chuah chinmi thawng in khan vulei cung mikip nih thei an hlawh chin vima i cuticun mirang thawngpang chimnak channel thar an otmi cu suimilam kul le li chung Vuleicung hmunka kip zoh khawh dingin Doha le London in khan i bawmchanh in chuah an thawk. Vuleicung Mirang holh hmangmi lakah Anglo-American ruahning a duh ve lem lomi billion khat an um tiah ruahdomh an si i mah cu pawl hna cu heh tiah rawlfa an i timh bikmi cu a si. A tirah chungkhar million sawmli nih an zoh te kho men tiah an ruahmi cu million som riat reng lo nih an zoh cang i atu ah hin ram zalengka in chungkhar million za le som thum a zohtu an phan tiah ruah a si ko cang. Vuleicung pum huap HDTV formats in news channel a chuah hmasat bik kan si ti a zong ai chalmi an si fawn. Voikhat cu mah hi kaa zawn ah hin kan thawng latu palai a um caah kan zuahpiak hram u tiah Al Jazeera nih cun Baghdad ah US ralkap pawl hna sinah an thawng la palai umnak cu a chimh hna. Kum thong hnih pathum April nikhat ah khan US fighter nih aa thlah pheih sual tiah bomb an thlak i Al Jazeera palai cu a rak thi. A sawhsawh bantuk ah ruahmi le zohmi cu US acozah tiang nih buaipi awk tlak in ai chuahchan i an rak ṭhang cak. Qatar hi ramrum pakhat a si i hlawhpek kongkau ah an buai ve lo tikah Mirang thawngpang an phuan hnu in news presenter minthang le langsar hmuhton cia tampi a ngeimi kha an duh duhmahmah in an i thim khawh hna. America rammi thawngpang phuangtu zong kha Doha khuapi ah an ṭhialter khawh men ko hna. Hlawh an pekmi a ṭhat tuk ruangah BBC Arabic ah a ṭuanmi lebang hna cu a runrun bakin Al Jazeera ah an i ṭhial dih ngawt ee tiah an chim. Atu cun vulei pumpi ah Barrio Office kul le thum ramdang palai sawm sarih pinah thonglatu minung zali le sawmnga a ṭuanmi dihlak fon ah thongkhat le zali lengkai an ti cang. Cawmpiak cham hau lomi experience a ngei cia bakmi kha an lak kawtmi hna an si caah Voi le khat ah Al Jazeera he a min aa vorh i cuticun a min a thang colh. Al Jazeera a zohtawntu cheukhat hna nih khan cun Al Jazeera mirang holh hi thei a ol i a ngaih zong a nuam khun a timi an tam chin lengmang ko cang. USA zongah a min thaning a turu chin lengmang ko cang. Kum thong hnih thum January ni thum ah khan USA News Channel Currents TV cu Al Jazeera phu pawl nih hin an rak cawk.